מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת סוכה, דף יט ג, עמוד א'. לאמיר לייענען די פיפטע שורה פון אויבן, די צווייטע ווארט פון די שורה. די היינטיגע שיר ווערט פארגעלערנט לרפואה שלימה פון רחמא עדינה מרים בת ר' סיעתא, זאל לייבישע שיקן א רפואה שלימה. אמר רב גידל אמר רב, זאגט הרב גידל אמר רב, האי אפקיסא דדיקלא, די אפשאט פון א פאלם טרי, דאס הייסט אונטן אויף א בוים איז דא א זאך וואס וואקסט ארויס פון אונטן, און בעצם ווען מען שניידט עס אפ קען איך דאס גיין נאכאמאל איינפלאנצן און באקומען נאך א בוים דערפון, זאגט ער אפשר אויף דעם בילד איז עפעס אביסל בעסער, דאס הייסט ס'וואקסט אזוי ארויס פון אונטן, און אויף דעם זאגט ער, משחך אין בהיר, דו קענסט דאס גיין נוצן פאר דיין סכך, און אף אגב די אגודה, כאטשיג וואס דאס איז בעצם געבינדן צוזאמען, זעהט עס אויס ווי א פעקל, און אונז האבן דאך יעצט געלערנט חבילה קש, חבילה עצם, חבילה אזאדים, דאס זענען אלעס זאכן וואס מען קען נישט נוצן פאר סכך. אבער זאלסטו וויסן דאס קען איך יא נוצן, אף אגב די אגודה. פארוואס? ווייל איגוד בידי שמים לא שמי איגוד. די חלק וואס איז געבינדן איז א איגרת בידי שמים, ס'וואקסט אזוי, ס'קומט אזוי, אויב אזוי דאס הייסט נישט קיין געבינדענע זאך, און פאר דעם זאג איך, דאס פאלט נישט אריין אין חבילי קש, חבילי עצים, דאס איז א צווייטע זאך אינגאנצן, ס'איז א געבינדענע זאך וואס קומט פון הימל אזוי, און אויב אזוי דאס איז נישט קיין שום פראבלעם צו נוצן אלס סכך. און נאך מער ווי דאס, ואף אגב דהוא דא אגיד להי', נאך מער, אפילו ער גייט עס שפעטער און ער בינדט עס צוזאמען, וויבאלד ס'איז אביסל אפן די גאנצע זאך, ווען איך וויל עס נוצן פאר סכך, מוז איך עס אביסל צוזאמנעמען, איך וויל דאך דא אויפטון עס זאל זיין צו לסור מרבים מחמסה, איז אויב לאז איך סתם אזוי ווילד, קומט אריין צופיל זון אין דעם, וויל איך עס אביסל צוזאמביסל אביסל מסדר זיין, קענסטו דאס טון, ווייל איגוד בחד לא שמאי איגוד. אז איך נעם איין זאך און איך בינד די איין זאך צוזאמען מיט זיך אליינס, דאס הייסט נישט קיין בינדן. איך נעם עטליכע זאכן צוזאמען און איך בינד זיי צוזאמען, דאס הייסט א איגוד. נאר דא, וויבאלד דו נעמסט די איין זאך און דו גייסט דאס בינדן, דאס איז לשם האיגוד. אמר רב חסדא אמר רבינא בר שילא, הני דקרא דקני, דאס איז זיכער שטעקענעס פון קענס, וואס דאס וועסטו גייען נוצן פאר דיין סכך, איז ווייטער עס קומט דיר זיכער עטליכע שטעקן געבינדן צוזאמען, זאגט די משנה זאלסטו וויסן, זאגט רב חסדא, משחחין ביהי, דו קענסט דיך גייען נוצן מיט דעם, דו קענסט דיך משחח זיין מיט דעם. אף על גב דאי גידינני, כאטשיג בעצם וואלסט אים געוואלט קומען טענה'ן, איי מען איז צו דאך געבינדן צוזאמען, איך האב דא עטליכע שטעקן וואס קומען צוזאמען, און אויב אזוי זעהט עס אפשר אויס ענליך ווי די פעקלעך. און אויף דעם זאגט ער ניין, איגוד בדאי שמים, לא שמה איגוד. א זאך וואס קומט געבינדן, א זאך וואס איז בדאי שמים געבינדן, דאס הייסט נישט קיין פעקל. און נאך מער ווי דאס, ואף אגב דהא דאגה ליהי, און נאך מער, אפילו דו גייסט עס שפעטער צוזאמבינדן, דו ווילסט אביסל מסדר זיין די בלעטלעך, ווילסט אלעס אביסל ארנטליך מאכן, וואלט איך געמיינט אפשר ווערט דאס יעצט א פראבלעם, אויף דעם זאג איך דיר ניין, ווייל ווייטער איגוד באחד לא ישמע איגוד, צובינדן איין זאך, דאס הייסט נישט געבינדן, און פארדעם איז דאס נישט קיין שום פראבלעם. זאגט די גמרא תני נמי הכי, אונז האבן א ברייתא וואס זאגט דאס אויכעט, די ברייתא זאגט אונז, קנים, די שטעקענעס, אדער ווי די קנין, זענען אזעלכע האלצענע שטעקן וואס מען האט פון אונטן שטיף געמאכט, שפיציג געמאכט, משחחין בהן, קען איך זיך גייען באדעקן מיט דעם, קען איך דאס גייען נוצן פאר סכך. און אויף דעם פרעגט די גמרא, קנין פשיטא, וואס די גרויסע חידוש, איך קען נוצן די רידס, די שטעקענעס קען איך נוצן, וואס די גרויסע חידוש דערמיט? ס'איז א דבר שגדילה מן הארץ, ס'איז נישט א זאך וואס קען ווערן טמא. דארף איך האבן א ברייתא וואס זאגט מיר אז די קעסט איז גיין ניצן, די כהן איז קעסט גיין ניצן וואס איז די גרויסע חידוש אין דעם? און אויף דעם ענטפערט די גמרא, ביסט גערעכט. די חידוש וואס די ברייתא וויל זאגן איז אזוי, איי מען די דארף זאגן דאס זענען נישט קיין צוויי פארשידענע זאכן, נאר איי מען קנים של די כהנים, דאס זענען די כהן שטעקענעס וואס זיי קומען צוזאמען אין א פעקל, וואלט איך אפשר געמיינט איי מינוט דאס זעהט דאך אויס ענליך ווי א פעקל, און אויב אזוי קען איך דאס נישט גיין ניצן פאר די סכך, כמשמע לעיל זאלסטו וויסן, מסככים בהן, מיט דעם קענסטו דיך יא גיין מסכך זיין, ווי מען האט שוין יעצט מסביר געווען, איגרת וואס קומט פונעם הימל דאס הייסט נישט קיין צוגעבינדן, און אפילו ווען דו האסט עס צובינדן, איגרת בכד, לא שמע איגרת, זעסטו די זעלבע געדאנק דא אין די ברייתא אויך. אמר רב חסדא אמר רבינו בעל השילא, הני מרירתא דאגמא, ער רופט עס אן די חזרת פון די אגמ, דאס הייסט, מיר ווייסן דאך די תורה זאגט אונז ס'איז א מצוה צו גיין עסן מרור, ווי די פסוק זאגט אונז על מצות ומרורים יאכלי ה', וואס איך לערן אויס פון דעם א מצוות א סיי דאורייתא איך מוז גיין עסן מרור, זאגט ער זאלסטו וויסן מרירתא דאגמא, די חזרת פון די אגמ, אדם יוצא בה הני דיחי וואסער בפסח, קען איך גיין יוצא זיין מיט דעם די מצוות אכילת מרור. נאר אויף דעם פרעגט די גמרא מאי סבר לאמיר דיר פרעגן א קשיא. אין פסוק שטייט אייזויף ולקחתם ולקחתם אגודת אייזויף, דארטן רעדט מען ביי פסח אין מצרים, מען האט געדארפט שמירן די בלוט על המשקוף, האט מען געדארפט נעמען אייזויף. וואס איז אייזויף? די בלעטלעך וואס מען דארף נוצן די באקאנטע אייזויף. אבער די פסוק לייגט צו א ווארט און די פסוק זאגט אונז אגודת אייזויף. הייסט איך מוז דא נעמען עטליכע צוזאמען, איך מוז זיי בינדן צוזאמען, און מיט דעם גיי איך יעצט דא שפריצן דעם בלוט. איז מיר ווייסן ס'געווען דריי מאל וואס מען געדארפט האבן בלוט, מען געדארפט האבן די אייזויף, אדער דארט אין מצרים, געדארפט לאנגען על משכב, אדער ביי פרה אדומה האט מען געדארפט האבן, אדער ביי צרעת אויף א בנין האט מען אויך געדארפט שפריצן דארט מיט א אייזויף. איז א קאפנים, פון דארטן וואס די תורה זאגט אונז אגודת אייזויף, לערן איך יעדעס מאל וואס מען גייט דא נוצן א אייזויף, מוז דאס זיין א געבינדענע זאך, מוז עס זיין צוזאמגעלייגט.

ולא כל אזוב שיש לו שם לוואי, און יעדע אזוב וואס האט עפעס נאך א טיטל דערצו, נאך עפעס א נאמען דערצו, דאס קענסטו נישט גיין נוצן. די תורה זאגט מיר גיי נוצן אזוב, און נישט עפעס וואס האט נאך עפעס א נאמען דערצו. און אויב אזוי פרעגט דער, וואס קומסטו מיר זאגן יעצט? ווען ס'קומט צו די מראה, האסטו מיר געזאגט אז די מראה פון די הגמ' דאס קען איך נוצן. איין מינוט, די תורה זאגט מיר איך דארף עסן מרה. מרה דאגמא לכאו' איז עפעס א צווייטע זאך, ס'האט א ניק נעים, ס'האט נאך עפעס א נאמען דערצו. אז ס'האט נאך א נאמען לכאו' איז דאס א פראבלעם. אזוי ווי ביי אייזויף זעה איך, די תורה זאגט מיר אייזויף, און גיי נישט נעמען אייזויף נישט פון עדעם נישט פון דעם פלאץ נישט, עס מוז זיין די נארמאלע סטענדערד אייזויף, ווייל יעדע ווארט וואס דו לייגסט צו דערמיט מיינט ס'איז א אנדערע סארט. אויב אזוי איז דא אויך מרה דאגמא לכאו' נישט די מרה וואס די תורה פארלאנגט, נו אויב אזוי ווי קען ער דאס גיין מתיר זיין? אמר אביי, קומט אביי מיטן ערשטן תירוץ און ער זאגט, כל שנשתנה שמו קודם מתן תורה, יעדע זאך וואס שוין פאר מתן תורה איז שוין געווען אויף דעם עטליכע סארטן, און ס'איז געווען אזא סארט, ס'איז געווען אזא סארט, אויף דעם זאלסטו וויסן, ווי למשל, אייזעוו ככלי, אייזעוו מדברית, דאס הייסט איך האב שוין געהאט עטליכע סארטן. און די תורה קען מיר זאגן, עברת תורה והגבידו עליו, און זאגט מיר די תורה, נוץ אייזעוו. ס'דא אנדערע, אבער דו זאלסט נוצן אייזויף, בידיעה שיש לו שם לוי', ווייסטו אזוי, אז די וואס האבן א שם לוי', די וואס האבן עפעס א עקסטערע נאמען, זיי קענסטו נישט נוצן. וויבאלד די תורה ווייסט דאך עס איז געווען אנדערע סארטן, ס'דא אייזויף ככלי, ס'דא אייזויף מיט באריות, און די תורה ווייסט אז ס'דא דאס ווייל די נעמען זענען שוין געווען פאר מתן תורה. און נאך אלץ נוצט די תורה נאר מיטן לשון אייזויף, פארשטייסטו אז די תורה זאגט דיר, נעמט דווקא אייזער נישט עפעס א צווייטע זאך. מה שאין כן והני דא ביי די מרא, לא נשתנה שמיה קודם מתן תורה כלל. פאר מתן תורה איז נישט געווען עטליכע סארטן. איז פאר דעם וואס די תוס' זאגט מיר מרא, מיינט דאס מרא יעדע סארט. שפעטער געווארן נייע נעמען, אקעי דאס איז אויך וואס די תורה ליגט אין דעם. וואלט געווען עטליכע נעמען פאר דעם, און די תורה איז מקפיד אויף א געוויסע סארט. פארשטייסט? אקעי די תורה זאגט דאס יא און דאס נישט. אבער די מאמרים וואס איז נאר געווען איין סארט, דאס הייסט נישט געווען עטליכע נעמען פאר מתן תורה, איז ווען די תורה זאגט מיט די ווארט מראה, מיינט עס אלעס, שפעטער קומט צו עפעס א נאמען, דאס שטערט קיינעם נישט, פאר דעם קענסטו יענץ אויכעט נוצן. רבא אמר רבא גיט נאך א תירוץ און ער זאגט, הנה מראית סתם משמעי. איך ווייס אז די מרא האט נאך עפעס א עקסטער נאמען, מריעתא דאגמא, אבער נישט ווייל ס'איז עפעס א עקסטערע סארט, ס'איז עפעס א נייע סארט, הל' מריעתא סתא משמיא, בעצם הייסט עס נארמאל, די נארמאלע מרא. והאי דקרי ליה מריעתא דאגמא, איי פארוואס האט עס אויף חסדא צוגערופן דעם נאמען מריעתא דאגמא, כאילו עס סאונדס לייק ס'איז נאך עפעס א סארט, עפעס א אנדערע סארט טייפ, און אויף דעם פרעגסטו מיר בעצם א גוטע קשיא, אויף דעם זאג איך דיר ניין, משום דאשתקח דאגמא. ער רופט עס נאר ווייל דארט טרעפט מען עס, דאס איז די נארמאלע סארט פון מרה פון וואס די תורה רעדט, עס איז נאר דא איין סארט, ווען רב חיסדא רעדט פון דער מרעיתא דאגמא האט ער פשוט געבן צוגעגעבן די נאמען נישט ווייל ער האט געמיינט צו זאגן ס'איז א אנדערע סארט, ס'איז די זעלבע סארט נאר גראדע וואקסט עס ביים וואסער, איז היות עס איז נישט קיין נייע סארט איז אוודאי קען איך עס גיין נוצן. אויב האסטו עפעס א גאנץ אנדערע סארט וואס האט נישט קיין שייכות מיט וואס די תורה רעדט, איז אוודאי קען איך עס נישט גיין נוצן. אבער רב חיסדא רעדט פשוט, ער וויל דאך זאגן אקעי וואו וואקסן זיי? אה ביים ים, ביים וואסער, ביים א גמ'. אבער נישט צו זאגן דאס איז א נייע סארט, פארדעם ליגט דאס אין די זעלבע וואס די תורה האט געמיינט, פארדעם איז דאס טאקע כשר קענסטו עס גיין נוצן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב חיסדא, איגד באחד לא שמאי איגד, האבן געזאגט פריער אז איך נעם איין זאך און איך בינד עס צוזאמען אין זיך אליינס, אויף איין סארט, איין זאך אליינס, אוודאי דאס הייסט נישט געבינדן. שלשה שמאי איגד, אז איך בינד דריי זאכן צוזאמען, אוודאי דאס הייסט יא געבינדן. שניים מחלוקת, ביי צוויי זאלסטו וויסן דאס איז א מחלוקת צווישן רב יוסי ורבנו. דאס הייסט זאגט ער אזוי, אונז האבן שוין פריער געוואוסט אז איך נעם איין זאך און איך בינד עס ארום אין זיך, דאס הייסט נישט געבינדן. דריי זאכן, אוודאי דאס הייסט יא געבינדן. די שאלה איז נאר געווען אז איך האב נאר צוויי זאכן און זיי בינד איך צוזאמען, הייסט דאס איגוד אדער ניין דאס הייסט נישט קיין איגוד. און אויף דעם איז הרב חיסדא מחדש, דאס איז א מחלוקת צווישן רבי יוסי מיט רבנן. יעצט ווער האלט וואס, ווייסט מען נישט אויף דער מינוט. און דאס גייט די גמרא יעצט פרובירן אויסצוארבעטן. זאגט די גמרא אזוי. דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, מצוות אייזויף שלשה כלכים ובהם שלשה גבולים. ווי מיר ווייסן, ווען מען דארף נעמען א אייזויף, צו ס'איז פאר פסח, צו ס'איז פאר פרו אדומו, צו ס'איז פאר צוררות פון א בנין, דארף איך נעמען אייזויף, איך דארף עס איינטונקן און איך דארף שפריצן. יעצט די שאלה איז, לאמיר דא אנקוקן ווי אזוי זעט אויס אן אייזער. פאר מען רעדט וויפיל איך דארף האבן, לאמיר אנקוקן דעם אייזער פארליין. די אייזער ווערט געמאכט פון צוויי חלקים. איך האב דעם עקשעל אייזער פארליין, דעם פלאנט, דעם פלאנץ פון אויבן, וואס איז א שטעקן, קומט ארויס די בלעטלעך פון די זייטן, אויבן דא א קליינע קענדעלע, קען איך איינפלאנצן מער, און פון אונטן האב איך די שורש, האב איך די רוטס. יעצט זאגט ער אזוי, ווען דו גייסט שפריצן מיטן אייזויף, דארפסטו נעמען די גאנצע פלאנט, אינקלודינג די קאלעך, אינקלודינג די רוטס פון אונטן, דאס דארפסטו מיטנעמען כדי צו גיין שפריצן. יעצט וויפיל דארף איך האבן? קומט חכמים, זאגט חכמים, שלשה קלחים, דריי מאל פון די ווארצל, ובהן שלשה גבעולין, און פארשטייט זיך יעדע ווארצל אויף זיך דארף ארויסקומען דארטן דריי פלאנטס, דאס הייסט איך דארף נעמען דריי פון זיי, גיין עס לייגן צוזאמען, און מיט דעם גיין שפריצן. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, ער איז מסכים, און ער זאגט מצוות עשה אויף שלשה גבולים, אזוי ווי חכמים האבן געזאגט, איך דארף נעמען דריי פון די גאנצע פלאנט אינקלודינג דעם שורש צו גיין שפריצן דערמיט. אבער לייגט ער צו נאך א דין, און ער זאגט, ושרייו שניים, אויב מיט די צייט דו האסט געהאט דריי, און יעצט למעשה איינס איז אוועק געפאלן פון דא, ס'איז קאלער געווארן, מיט די צייט איז געווארן קלענער און קלענער, ס'איז למעשה ס'איז נישט דא, דו ביסט געבליבן נאר מיט צוויי, זאלסטו וויסן דאס איז אקעי אויכעט. און נאך א זאך וויל איך דיר זאגן, וגערדים אויף כל שהי'. כאטש וואס עס האט מען געזאגט דא, ווען איך גיי שפריצן, נעם איך די ווארצל מיט די גאנצע פלאנט פון אויבן. עס איז פיין אויב די פלאנט ווערט קלענער און קלענער, עס איז דאך א ווייכע זאך, און מיט די צייט פארלירט זיך עס, עס איז מער נישט אזוי לאנג, עס איז מער נישט אזוי הויעך, זאגט ער ס'מאכט גארנישט אויס. ווילאנג א כל שהי' שטעקט נאך ארויס פון די ווארצלען, הייסט עס אז איך האב דא מיין פלאנט, און דאס איז נישט קיין שום פראבלעם קען איך עס ווייטער נוצן. דאס הייסט האבן מיר דא א מחלוקת צווישן חכמים מיט רבי יוסי, דארף איך האבן דריי, אדער ניין צוויי איז אויכעט אקעי בדיעבד? און כדי כ ביסל בעסער פארשטיין, לאמיר דא ביסל מקדים זיין און זאגן אזוי, די גמרא גייט יעצט רעדן פון דריי סארטן סטעידזשעס. ס'דא די סטעידזש וואס זיך זאגט דו זאלסט וויסן ס'איז דא א מצוה מן המובחר. די בעסטע אפשן וואלט געווען מאך עס כך וכך. שפעטער איז דא נאך א אפשן וואס די תורה זאגט דיר ווען דו גייסט שפריצן, אדער דו האסט נישט געמאכט אזוי, האסט נישט געוואלט מאכן די מצוה מן המובחר, האסט געמאכט עפעס ווייניגער, פיין ס'איז אויך אקעי לכתחילה. און שפעטער איז דא די לעצטע מדריגה וואס זאגט מיר ניין, זאכן וואס זענען געשען שפעטער, דאס הייסט לכתחילה האסטו געהאט וויפיל דו האסט געדארפט האבן, און מיט די צייט האסטו עפעס פארלוירן, דעמאלס לאמיר זען וואס דעמאלס איז די הלכה. דאס הייסט ס'איז דריי סטעידזשעס, מצוה מן המובחר די בעסטע, אזוי וואלטסטו געדארפט טון, שפעטער האסטו וואס דו ביסט יוצא די מיט לכתחילה, און שפעטער האסטו דאס אויב מיט די צייט זיינען זיי אוועקגעפאלן וואס איז דעמאלס די הלכה. און אויף דעם גייט די גמרא יעצט פרובירן אויסצופאסן די משנה און מסביר זיין וואס איז דא די מחלוקת צווישן תנא קמא חכמים מיט רבי יוסי. זאגט די גמרא אזוי, כסל כדתין, אונז האבן יעצט פארשטאנען אזוי, מידי שראיה אויף שניים, תחילתו אינה משניים. אונז האבן געזאגט אזוי, די מחלוקת צווישן חכמים מיט רבי יוסי איז, יעדער איינער האלט די מצוה מן המובחר, אז דו ווילסט זוכן דעם בעסטן וועג, גיי נעם דריי, דריי אייזויפס, בינד זיי צוזאמען און גיי שפריצן מיט דעם. איז געקומען רבי יוסי, און רבי יוסי זאגט, איך ווייס די מצוה מן המובחר, די בעסטע אפשן וואלט געווען דריי, אבער אויב דו ביסט נאר געבליבן מיט צוויי, בסדר, ס'איז אויך אקעי אזוי אויכעט. און אויב אזוי קומט דאך אויס כסל כדעתם מיט די שרויו אויף שניהם אז רבי יוסי זאגט מיט צוויי אז דו ביסט געבליבן מיט צוויי ביסטו אויך אקעי, לכאורה האלט ער תחילת שנה משניים, האלט ער בעצם אז דו הייבסט אן מיט צוויי, דו ביסט געגאנגען אויפן בדיעבד'יגן אופן, דו האסט אנגעהויבן נאר מיט צוויי, ביסטו אויך אקעי. ווייל ווי קען זיין ווען איינס פאלט דיך אוועק זאלסטו נאך אלץ קענען שפריצן דערמיט? מוז דאך זיין ווייל דרײַ איז בעצם נאר די מצוה ממנה המבחר, אבער בעצם קען איך עס מאכן מיט צוויי אויכעט. און אויב איז אויב והיידיק תנו שלושים וואס ר' יוסי זאגט אין משנה מ'זאל נוצן דרײַ, דאס איז נאר למצוה, צו מאכן די מצוה מן המבחר. יעצט איינמאל אז איך פארשטיי רבי יוסי, מיט די רבי יוסי שלושה למצוה, אז רבי יוסי זאגט מיר שלושה למצוה, און איך מיז דאך האבן דא עפעס א מחלוקת צווישן רבי יוסי מיט חכמים, קומט דאך אויס אז ווען חכמים זאגן איך דארף האבן דריי, מיינט עס נישט נאר דריי אויף צו גייען מאכן די מצוה ממילא מובחר, נאר לרבנן שלושה לעכב, נאר וואס רבנים קומען זאגן דריי זענען לעכב. דאס הייסט איך האב דא א מחלוקת צווישן רבי יוסי מיט חכמים. ווען איך גיי גיין דא לץ שפריצן דעם אייז אויף וויפיל מוז איך האבן? וואס איז דער ערגסטע פאל וויפיל מוז איך האבן? נישט שריים. וואס איז דער ווען איך וויל אנהייבן יעצט ווי אזוי הייב איך אן? לפי חכמים זאגן זיי איך דארף אנהייבן מיט דריי. לפי רבי יוסי האלט ער ניין צוויי אליינס איז גענוג אנצוהייבן אויכעט. דאס הייסט איך האב דא א מחלוקת צווישן רבי יוסי מיט חכמים ווען איך וויל אנהייבן מיט וויפיל הייב איך אן? רבי יוסי זאגט מיט צוויי, חכמים זאגן מיט דריי. וואס איז די מחלוקת? לכאורה די מחלוקת איז זייער פשוט. תורה זאגט אונז ולקחתם אגודת אייזויף, איך מוז זיי בינדן. די שאלה וואס הייסט געבינדן? לפי רבי יוסי צוויי הייסט שוין געבינדן אויב אזוי מיט צוויי קענסטו אנהייבן, מה שאנק לפי חכמים מוז איך אנהייבן מיט דריי ווייל נאר דריי הייסט געבינדן. און אויב אזוי דאס איז די ארגומענט הרב חיסדא. הרב חיסדא האט אונז געזאגט די גאנצע זאך צו צוויי אדער דריי הייסט געבינדן צו נישט איז תולה אויף א מחלוקת. און דא האסטו די מחלוקת. לפי רבי יוסי צוויי הייסט אויך שוין געבינדן, לפי חכמים ניין, נאר דריי הייסן געבינדן. אויף דעם פרעגט די גמרא א קשיא, והא תניא, ס'שטימט נישט וואס מ'זאגט דא, פארוואס? אונז האבן געהאט א ברייתא וואס זאגט אונז אזוי, רבי יוסי אומר, עזוב שתחילתו שניים, ושרויו אחד, פסול. ר' אייזל וואס זיי חייבו נאר מיט צוויי, און ס'בלייבט מיר שפעטער איבער נאר איינס, ס'הייסט איינס איז אוועקגעפאלן מיט די צייט, איז דאס פסול. און די עיקר ווערט דא ואינו קשה עד שיהי' תחילתו שלושה. רבי יוסי זאגט זייער קלאר ווען איך הייב אן מוז איך אנהייבן מיט דריי, ושאולי אויף שניים. אקעי אז פון די דריי איז איינס שפעטער אוועקגעפאלן, קען איך שפעטער האבן צוויי. דאס הייסט איך האב דא א ברייתא, וואס די ברייתא זאגט מיר זייער קלאר, שיטת רבי יוסי איז אנצוהייבן מוז איך אנהייבן מיט דריי, איז אונז האבן פריער געוואלט זאגן אז שיטת רבי יוסי איז אז אנהייבן קען איך נאר מיט צוויי, און אויב אזוי קריגט ער זיך מיט חכמים וואס זיי האבן געהאלטן דריי, אבער דא האב איך א ברייתא וואס די ברייתא זאגט מיר ניין, רבי יוסי האלט אנהייבן מוז איך אנהייבן מיט דריי, נישט אלס מצוה מן המובחר, דאס איז די מינימום וואס איך דארף אנהייבן דערמיט, אקעי, איינס איז אוועקגעפאלן, קענסטו בלייבן מיט צוויי, אבער איך מוז אנהייבן מיט דריי, און א מינוט צוריק האט מען געזאגט ניין רבי יוסי האלט מען קען אנהייבן מיט צוויי, און אלא מאי דער פירוש וואס מען האט דא געגעבן שטימט נישט, און אויב אזוי זאגט די גמרא ווייסטו וואס, לאמיר צוריק אנהייבן פון אנהייב, און אויף דעם זאגט די גמרא פיין, אייפעך, לאמיר דא אויסדרייען, גיימיר זאגן אזוי, לרבי יוסי שלושה לעכב, לרבנן שלושה למצוה. לאמיר נאכמאל פארטייטשן די משנה. ווען אין די משנה איז געשטאנען רבי יוסי געהאלטן דריי, האט ער געמיינט מיט דעם דארפסטו אנהייבן, דאס איז די מינימום מיט וואס דו דארפסט אנהייבן. מה שאין כן חכמים וואס זיי זאגן אויך דריי, מיינען זיי צו זאגן יא, מיט דריי, דאס איז די מצוה צו אנהייבן, די מצוה מן המובחר, ווילסט מאכן די בעסטע וועג, דעמאלטס מאכסטו מיט דריי. אבער בעצם, מיט צוויי אליינס וואלט געווען גענוג. קומט אויס רבי יוסי איז דער וואס איז מחמיר און זאגט ניין דו דארפסט אנהייבן מיט די מינימום איז מיט דריי חכמים זיי האלטן די מינימום אז דו קענסט אנהייבן דערמיט איז צוויי. אה, זע איך ווייטער דאס זעלבע מחלוקת צווישן זיי, יעצט קומט אויס פארקערט, חכמים האלטן מיט צוויי קענסטו אנהייבן, רבי יוסי געהאלטן מיט דריי דארפסטו אנהייבן, ווייל רבי יוסי געהאלטן נאר דריי זאכן צוזאמען דאס הייסט געבינדן דאס הייסט אן אגודת אייזויף, ווייל שוין חכמים געהאלטן ניין צוויי הייסט אויך שוין געבינדן. זעה איך דא ווייטער די מחלוקת וואס רב חיסדא האט פריער דערמאנט, די מחלוקת צו צוויי אדער דריי איז געבינדן, דא האב איך די מחלוקת צווישן רבי יוסי מיט חכמים, לפי רבי יוסי דארף איך האבן דריי ווייל נאר דריי איז געבינדן, לפי חכמים, צוויי דאס הייסט אויך שוין געבינדן. און אויף דעם ברענגט די גמרא א ראיה, והוא תני, איך וועל דיר טאקע ברענגען א ראיה פון א ברייתא, די ברייתא רעדט לפי שיטת חכמים, און די ברייתא זאגט אונז, אייזאויף תחילתו שניים. בעיזוי ווען דו וועסט אנהייבן, דו ווילסט נאר פשוט מאכן די מנין וואס דו מוזט מאכן, איז הייב אן מיט צוויי, ושאוה ואחד, און דו ביסט געבליבן שפעטער נאר מיט איינס, דעמאלס זאלסטו וויסן קשה דאס קשה אויכעט, ואינו פוסל עד שיהי' תחילתו ושאוה ואחד, אז דו הייבסט אן מיט איינס, אדער דו בלייבסט מיט איינס, דעמאלס איז דאס פסול. אויף דעם שטעלט זיך די מאגעל לייכט איין מינוט, שרייב אחד פסול? דו זאגסט מיר יעצט שרייב איינס דאס איז פסול? אז דו בלייבסט מיט איינס בין איך פסול? הא אמר שרייב אחד כשר א מינוט צוריק האסטו מיר דאך געזאגט אז אויב בלייב איך מיט איינס בין איך יא אקעי און דא א מינוט זאגסטו מיר ניין אז דו בלייבסט מיט איינס טויג נישט, וואס טוט זיך דא? אויף דעם ענטפערט די גמרא אלא אימא אשת היד חילוסא כשרויע ואיכות, ניין ניין ניין וואס איך מיין צו זאגן אוודאי אז דו בלייבסט מיט איינס לפי חכמים איז דאס אקעי, נאר דו הייבסט אן דו הייבסט אן מיט איינס, אויף דעם זאג איך דיר דאס טויג נישט, דאס הייסט מען דארף לערנען אלא אימא אז ווען איז לכתחילה אנהייבן אסור, דאס איז אין א וועג ווען אשת היד חילוסא כשרויע ואיכות, אז דו הייבסט אן מיט איינס דעמאלס טויג נישט. אבער דו הייבסט אן מיט צוויי לפי חכמים איז דאס בסדר, ווייל צוויי זאכן האבן זיי געהאלטן וואס הייסט געבינדן, און אפילו דו בלייבסט נאר מיט איינס, איז דאס זייער פיין און וואויל. איז לאמיר דאס צוזאמנעמען יעצט, קומט אויס אזוי, לפי חכמים, דו ווילסט מאכן די מצוה מן המובחר, גייסטו מאכן דריי אזוי ווי ס'איז געשטאנען אין די משנה. צוויי הייבסטו אן, ביסטו אקעי. ביסט איבערגעבליבן נאר מיט איינס, דאס איז אויכעט אקעי. מה שאין כן לפי רבי יוסי, ער זאגט ניין. די מצוה מן המובחר אדער די וועג וואס מען דארף מאכן דאס איז איינס, מען קען נאר אנהייבן ווען דו האסט דריי, ווען איך האב דריי און דו האסט אנגעהויבן מיט דריי דעמאלטס ביסטו אקעי, בלייבסטו מיט צוויי אוי יעצט ביסטו אקעי. יעצט וואס איז די מחלוקת דא צו צוויי אדער דריי, קען איך אנהייבן מיט צוויי אדער ניין מוז איך האבן דריי, דאס איז אונזער מחלוקת, צו צוויי הייסט געבינדן אדער ניין נאר דריי איז געבינדן, לפי רבי יוסי נאר דריי הייסט געבינדן מוז איך אנהייבן מיט דריי. מה שאנכ לפי רבי יוסף לפי חכמים, זיי האבן געהאלטן ניין, צוויי דאס הייסט אויך שוין געבינדן, נו ווי אזוי קען איך אן ניין מיט צוויי, איז דאס זייער גוט וואס הרב חיסדא האט געזאגט, די מחלוקת צו צוויי אדער דריי איז געבינדן, איז א מחלוקת צווישן רבי יוסי מיט חכמים.